Soyadım Fazmimet Tvakitem men özüm. Babamnıñ adı Fazmimet edi. Anamnıñ adı Abibe edi. Bizler mına ne de köyde oturdıq, Zalatoy Balka degen köyde, ne, desatiy ostanovka edi. Rusça desatiy ostanovka deydiler, a Zalatoy Balka eken adı. Anda bütün tatarlar edi mi o köyde? Anda tatarlar edi, anda bir dene urus apay qorandası bar edi. Nenen oğraşa edi sakinler? Mına, bağınan, ogorodnan, öyle şeynen oğraşaydılar. A bizler, ey, bala, çapqalap yürgen bala, babağa yardım eteydik, anağa yardım eteydik. Menim tatamlar bar edi. Elmi, büyük tatam adı, Selmi, kiçik tatam adı. Ağamnıñ adı, eñ büyük ağam edi, Enver. Enver edi, ana ğayıp oldu. O nasıl ğayıp oldu? Armiyağa aldılar ı? Ana armiyağa kitti, işte, anda qaytmadı. Cenk vaqtında? Cenk vaqtında, e. Cenkke kitti o. Cenkke kitti, e. Naz keçti, naz, saba, saba ilân ettilerim, aytlarım sizni sürgün etecekler, ya da naz oldı, kim keldi, ofitserlerim, naz, naz oldı. No, on beş daqqa berdiler bizlere, ne, qapını açıp, taqırdatıp, kilitlep tutaydıq. Babam çıqtı, anam çıqtı. Ebet, laf ettiler, on sekiz, on beş daqqa vaqıt berdiler. Ana, men şaşmalayım, balam. Şaşmalamañız. Ne aldınız yanıñızğa, aqlıñızdamı? Kimler, kimler çıqqan, qaç adam çıqtınız o evden? Men anamnıñ Quranını aldım, bağrıma bastım. İçine ağam kartoçkaları bar edi. Onı qoydım. Daa onı alıp çıqtım, başqa bir şey alıp çıqmadım. Anamlar, bilmeyim, bizim üyde, doğrusını aytsam, cenk vaqtine tam taqır ettiler. Yañı taştan yapılğan yañı üyler edi. Ana Olejnaya er kes sıra-sıra üyli bar edi anda. Qaysı stantsiyadan kettiler eşelonğa? Qayda? Süyrendim, qayda. Andan maşinanan alıp ketip, andan nettiler bizleri. Yüklediler da vagona? Yüklediler, e. Qaç adam edi vagonda, aqlıñızdamı? O qadarını netmeyim. No, ırıq-marıq edi. Er kes çıqarğan soñ, babamlar da çıqtılar. Biz ekinci vagon, ayvan vagon eken. Daje temizlemegenler. Ana onıñ içine tepede nesi bar eken, anda çıqardı babam bizleri. Anda oturdıq. A özleri aşağıda. Bala-çağa öyle rıq-marıq olıp, bir vagon şey toldıq bizler. Aş beredlermi vagonda? Ah, o qadarını ne eteyim? No, siz o qadar. Vagonğa yüklegende yanıñıza bir şey almağa yetiştiremadınız, ya? Ne urba, ne aş, yoqsa bir şeyler aldınızmı? Yoq, bizler kiyingen, kiyinip çıqtıq bizler. Bilmeyim, nasıl olıp kiyindik. Babam-lar anavle çıqtılar, rahmetliler. Elâk oldım yol boyu adamlar? Yoqsa otsız sağ qaldımı? E, ölgenine taşlap taşlap kittiler. Qıyamet qoptı. Taşlap taşlap kittiler. A neden öldiler adamlar? Neden öleler? Er kes aş suv almay, açlıqtan da öldiler, Qorqudan da öldiler, sıqlaqçıqta öldiler. Ebet, ölgeni de taşlap kittiler, balam. Kömmeydilermi? Qayda kömecek? Vagondan tüşip, taşlap kiteler. Qaç kün devamında barıp çıqtıñız? Qayda alıp kettiler sizni? Bizleri Taşkentte tüşürdiler. Babam bir ya, bir ya, bir ay yaşadı, öldi. anda. Neden öldi? Hastalanıp öldi, yanıp öldi. Bu qaçıncı künü barıp çıqtıñız nege? On sekiz künde barıp çıqtıq. Taşkentke, Taşkentniñ özüne tüştük. Kanalına, kanalda. He? O qadarını aytamayım men, Farhatım, ne kanal başlağanlar. Avle-avle neciklerine, küreciklerinen topraq alıp, qum alıp tökeydik lentasına, işlet ediler. Tüşkeniñizden yerleştirdilermi, balaban, ev, töşek, möşek? Yoq, yoq, bir şey bermediler. Nede oturdıq. Zemlyankada, nasıl aytacam, okopta, altı qoranda, bir okop içine, üç, mına bunıñ nesinde yol o okopnıñ eki tarafında, üç qoranda, altı qoranda, er bir. Okopta. Avlejne oturdıq. Töpesi yapıq edi. Töpesi yapıq, zemlyanka, e. Qaydan bileyim, qap, topraqnan, nenen. Yağmur yağğanda töpeden suv aqa edi mi? Yoq. Yoq, yoq. Nenen aşata ediler, ne bere ediler? No, aş, aş berediler anda, qaydan bileyim, neler bereler, neler bermeyler, endi aqlımda qaldı menim. Bu anda tüşken tatarlar çoq öldümi? Çoq öldi. Neden öyle öldüler? Balalarım, qartlarım, kim öldü? Balalar da öldü, yaşlar da öldü, qartlar da öldü. Ne? Maleriya. Aa, e, maleriya oldu. Sıtma, sıtma deyler. Sıtmadan öldüler. Ana daa yaqında menden kim soradı, bir qazaq kelip soradı, maleriya bilesiñmi? dedi. Bilem, dedim. Bizi köçürgende vagonda maleriya olıp ölgenleri taşlap-taşlap gittiler, dedim. Nasıl qabul ettiler tatarlarnı anda? Aytam da men size, bizlere çoq netmediler olar. A başqa yerde, ebet, qılındılar. Komendatura. A, e, men qaç yaşına kelgenimde alıp çağırdılar. Bardım, qorqtım, qayttım, yañğız bardım. Soñ tatam alıp bardı meni. Ne keldiñ, dediler tatama. Ne, bu balayı men yañğız yiberecegim saña, dedi. Komendatura işte, ne, qaydan bileyim, naçalnikler. Sizge de imzalamağa mecbur ettirdiler? Podpis ettirdiler. Qaç yaşında ediñiz? No, esap etmeye kerek. On, on dört yaşında edim, ne edim. Demek, o yerde taşlap kitmeye aqqıñız yoq edi? Yoq, yoq. Soñ qışqa bilmeyim, naz oldı bilmeyim, bizler köçtik andan, Taşkentten. Pek ölüm çoq oldı. Bizler alıp kitti babam, anam. Anam alıp gitti. Qastalandı anam. Samarqanddan kelgen soñ öldi anam. Qız qardaşım bar edi, o öldi. Anda da bar eken bu hastalıq, maleriya. Ana, bizler üç tane olıp qaldıq soñ. A siz Qırımdan çıqqanda anañız, babañız qaç bala edi? Qaç bala ediñiz? Beş dene edik, daa bir ağam, dört dane qız edik. Ağam armiyada oldı, dört dane qız, eki dene tatam, bir dane qız qardaşım bar edi, dört dane edik. Ne, tamırlarıñız nerli, Naciye apte? Aytıñız, aytqan ediñiz de, Qırımnıñ qaysı köylerinde? Bizni anam, anam Orkustalı. Adını aytıñız. Abibe. Babam uzuncul edi. Ana emcesi tanış olğan, barıp anamı körsetmeye. Ne tanıy ekenler bir-birlerini babası. Men seni alıp kiteyem degen babama. Tanış olursıñ, Ana-babamı alıp kitkenler razı olğanlar. Anası, anam, bilmeyim, on sekiz yaşına ekenim, yirmi yaşına ekenim, o qadarını aldıramayım men endi. Etatamlar bar edi menim. Ana, naz etip aytacağımnı da bilmeyim. Köyümüzde, Vetanımız dep Allahqa. Ya gece-kündüz Allaqa dua ettim.